Moien, ech sinn de Louis. Wëllkomm zu eiser Show Mir maachen de Punkt. Mir schwätzen haut iwwer Konsum vun de Medien.
Ech kritt esou vill Noriichten, dat ass wierklech net méi normal an déi nerve mech esou schlëmm. Ech muss einfach ofschalten.
Moien Mélodie, wéi geet Iech? Moien, mir geet et gutt an dir? Mir geet et och gutt.
Wat maacht Dir esou?
Elo allgemeng oder professionell? Professionell.
Professionell sinn ech Journalistin a Chefredactrice vum Lëtzebuerger Journal. Okay.
Mir wollten haut mat Iech méi am Detail iwwert den News fatigue schwätzen an dozou hu mir hei e Video.

Scho rëm déi Noriichten do! An dat.
Esou wéi am Video elo scho gesinn, hu mer jo gesinn, wat News-Fatigue sinn. Kéint Dir eis dat nach eng Kéier e bësse méi am Detail erklären? Jo, am Video hu mer am Fong gesinn, dass een hautzudaags iwwerall op alle Plattforme mat Noriichte konfrontéiert gëtt an am Fong sech kann e bëssen iwwerfuerdert domadder fillen, well een et ganz schwéier ass auszeschalten. An News Fatigue, wéi de Numm et jo am Fong scho seet, ass wann een am Fong midd ass dovunner. Dat heescht wann een déi ganzen Zäit do mat de Krisen, mat de Kricher, mat de Katastrophen op dëser Welt konfrontéiert gëtt an dat an engem Ängscht ausléist, Stress ausléist, A Middegkeet ausléist an jo, doduerch kritt ee schlecht Laun, deemno wéi souguer depressiv Verstëmmungen an jo, e Gefill vu Muechtlosegkeet och ganz oft, dass een d'Gefill huet, et bréngt jo souwisou näischt ze probéieren iergendeppes ze veränneren, et ass egal, ech kann näischt dozou bäidroen, dass d'Welt iergendwéi besser gëtt. Genau, an dann decidéiert een einfach léiwer sech guer net méi ze informéieren an alles auszeschalten, esou wéi mer et och am Video gesinn hunn, an ewech ze leeën.
Ma esou wéi Dir eis dat elo schonn erkläert hunn, hu mir eis d'Fro gestallt, wat sinn d'Auswierkunge vun deem Ganzen, an do hu mir och nach eng Kéier e Video dozou.
Wéi eng Auswierkungen huet d'News-Fatigue op eis Gesellschaft an eis Persoun?

Sou wéi mir dat elo am Video gesinn hunn, ginn et Auswierkungen. Dir hutt eis dat och schonn erkläert. Kéint Dir eis nach eng Kéier gesonn, wat dat allgemeng op d'Gesellschaft ausdréit? Jo, perséinlech huet et Auswierkungen op eis mental Gesondheet, kann Auswierkungen op eis mental Gesondheet hunn. A gesellschaftlech huet dat den Effekt, wann ëmmer méi Leit midd sinn a keng News méi konsuméieren, also News fatigue verspieren a keng News méi konsuméieren, datt se dann och manner politesch a gesellschaftlech aktiv ginn, also sech manner engagéieren, sief et a Parteien oder och an einfach Veräiner an Associatioune wou ee vläicht kann eppes Positives zur Gesellschaft bäidroen. A si ginn och méi ufälleg fir Fake News a fir Verschwörungstheorien, well wann ee sech nëmme duerch Contenu, dee vu professionelle Journalistinne geschaf ginn ass, informéiert, da gëtt ee vläicht méi ufälleg fir egal wat fir eng komesch Videoe wou een heiansdo op de soziale Medien ugewise kritt an weess een net esou richteg, kann een dat net esou richteg anuerdnen, well ee sech jo soss net esou vill mat der aktueller Situatioun beschäftegt. Dat heescht, zitt ee sech e bëssen zréck a seng eege Bubble, seet ee ëmmer, den Algorithmus weist engem ëmmer e bësse vill. Dat, wat ee scho selwer och denkt, gëtt doduercher oft confirméiert an da kënnt een am Fong net méi do eraus. Da gëtt een och isoléiert an et ass schwéier, nach eng Debatt mat deene Leit, déi an där Bubble sou zréckgezu sinn, ze féieren. Wie sech net informéiert, ka keng informéiert Decisiounen treffen. Dat weist sech zum Beispill am wichtegste Moment an enger Demokratie, da bei Walen. Well wann een net weess, wat d'Parteien da elo ëmgesat hunn zum Beispill, wat d'Politik ëmgesat huet, ma wee wielen ech dann oder ginn ech iwwerhaapt wielen, well vläicht hunn ech d'Gefill, et bréngt jo souwisou näischt. A wa kee méi wiele geet, da funktionéiert och d'Demokratie net méi. Genau, dat heescht rietsextrem Parteien notzen dat och oft aus, wa ganz vill Leit esou Ängschten hunn, déi spillen dann domat an da gëtt een och dofir méi ufälleg fir dorunner dann ze gleewen, datt si déi einfach Léisung hunn. Okay, Dir hutt jo elo vu Fake News geschwat. Wéi kontrolléiert Dir dat Ganzt mat de Fake News an Ärem Journal? Also mir verfolgen den zwee, dräi Quelle, den dräi Quelle-Prinzip. Dat heescht, dass een eng Noriicht och just schreift, wann ee se dräi Mol confirméiert kritt vun dräi onofhängege Quellen. An dann hale mer eis och un de Code de déontologie. Dat ass eben e ganze Carnet un Reegelen, un déi professionell Journalist, innen zu Lëtzebuerg sech mussen halen an deen och vum Presserot kontrolléiert gëtt. Et kritt een och just vum Presserot eng Carte de presse a ka sech dann och just mat enger Pressekaart als professionelle Journalist nennen. Dat heescht, do gëtt et schonn eng e Reegelwierk, wou dat kontrolléiert an dann natierlech och innerhalb vun der Redaktioun. Mir liesen eis Artikele géigesäiteg a ginn eis Feedback dozou a soen, Hm, do hunn ech eppes net richteg verstan oder Bass de der do sécher? Sich dat mol nach eng Kéier no. Also och ganz vill am Austausch mateneen. Dir hutt elo gesot, wat d'Journaliste respektéiere mussen oder wat een als professionelle Journalist identifizéiert. Kéint Dir eis do e puer Beispiller ginn?
Kanns de deng Fro nach eng Kéier stellen? Wat een als Journalist respektéiere muss, wann ee seng Journale schreift. Also wat mir. Also wat ee muss respektéieren ass zum Beispill, datt ee seng Quelle muss schützen. Dat heescht, wann een ee Mënsch, dee vläicht an enger vulnerabeler Positioun ass, well en, ech soen elo mol zum Beispill ee Mënsch, dee geflücht ass, dee fäert, datt en aus dem Land erëm verwise gëtt, a wann deen der elo seng Geschicht als Journalist uvertraut, da bass du verpflicht, deem seng Identitéit ze schützen. Dat heescht, wann dee seet, ech wëll anonym témoignéieren, dann däerfs de och deem säin Numm net verëffentlechen an du muss oppassen, datt net an der Aart a Weis, wéi s de en Artikel schreiws, zum Beispill erauskënnt, wéi ween Dir ass, fir datt en dann net ka vun der Politik oder vun der Justice ka verfollegt ginn. Ee Beispill, wat do drannersteet. Ansonsten, jo, d'Privatliewe vu Leit schützen. Dat heescht, et dierft een och zum Beispill elo net an d'Privatliewe vu Leit, déi an der Ëffentlechkeet stinn, wullo goen, wann dat keen allgemengen Interêt huet. Soss kéint een zum Beispill do och Konsequenzen droe mussen. Äntwert dat e bëssen op deng Fro. Jo, jo, dat ass gutt. Dir hutt jo elo d'Müh elo iwwer d'Newsfatigue geschwat an iwwer d'Auswierkungen. Mengt Der, datt een d'Noriichten da reduzéiere misst, fir dat, fir d'No-, also d'Newsfatigue och ze reduzéieren?
Ech mengen, datt all Persoun muss fir sech e bësse méi geziilt Noriichte konsuméieren a fir sech decidéieren, well dat hänkt jo och vun der Persoun of, wéivill een do elo fir sech packt. Also deen een, deem engen, deem mécht dat net vill aus, dee kann sech de ganzen Dag informéieren iwwer alles, wat op der Welt geschitt an deen hält dat aus an en aneren ass do vläicht méi sensibel. Dofir ass et wichteg, dat fir sech erauszefannen an dann dorops hin ze reagéieren. Wat, wéi eng Noriichtenplattformen, wou informéieren ech mech an winni? Dass ee sech vläicht och geziilt seet, ok ech maachen dat nëmmen moies eng hallef Stonn bei mengem Kaffi, informéieren ech mech an de Rescht vum Dag konfrontéieren ech mech net méi domadder, fir mech och einfach selwer ze schützen.
Dir hutt elo, wann Der d'Froe beäntwert hutt, hutt Der vill iwwert d'Politik geschwat. Huet een als Journalist da sou vill mat der Politik allgemeng ze dinn? Jo, schonn. Also et bericht een jo iwwert déi Saachen, déi d'Politik entscheeden a wat dat fir Konsequenze fir d'Leit huet, déi, jo, déi an deem Land liewen, wou, wou, iwwer déi Politik, déi een ee beschreift. Dat heescht, Dir interviewt een och d'Politiker, innen a Leit, déi dovunner betraff sinn.
Wat mech da perséinlech géif interesséieren, Wéi ass dat entstanen, datt Dir Redactrice vum Journal gi sidd oder wat war Är Motivatioun dofir? Meng Motivatioun fir beim Journal unzefänken, dat war tatsächlech den Usaz vum Journal. Also virdrun hunn ech an den Dagesnews geschafft, an enger Dageszeitung. An de Journal huet viru fern engem hallwe Joer e komplett neit Konzept kritt, ass online gaangen. Dat heescht, et ass keng Pabeierszeitung méi, et ass just nach online. An d'Konzept ass dat vum léisungsorientéierte Journalismus, wat eeben eis Äntwert ass op. Wéi kann ee géint d'News-Fatigue virgoen als Journalist, innen? Nämlech doduerjer, datt een net beim Problem ophält ze berichten, mee eben och nach e Schrëtt viru geet an de Leit och weist, hei kuck, dat heite si méiglech Léisungen, dat heite si Leit, déi u Léisunge schaffen, a weist, et bréngt eppes, nach eppes ze maachen. Et ass een net muechtlos, mee et kann een eben nach eppes dozou bäidroen, datt et besser gëtt. An dat funktionéiert och. An dat ass eben eis Verantwortung, wou mir gesinn, fir géint d'News-Fatigue unzegoen an wat och d'Gemeinschaftsgefill stäerkt. An dat war och eng vun de Motivatioune firwat dat Konzept vum Journal mech ugeschwat huet. Dir hutt elo vun de Léisunge geschwat, esou bei Saachen, wéi mar dat dann da, wann vum Krich geschwat gëtt oder esou, ginn et do och gewësse Léisungen, déi Dir sot, oder? Wat beim léisungsorientéierte Journalismus, dat ass natierlech ganz schwéier, wéi s de sees, fir esou Saache wéi Krich oder Katastrophen Léisungen ze fannen. Déi grouss Léisung, déi fanne mir och net. Mee wat do ganz vill hëlleft, ass wierklech kleng a konkret Saachen ze fannen. Dat heescht, vläicht wann een, iwwer eng Klimakatastroph bericht, datt ee vläicht e klenge lokale Projet fënnt, wou d'Leit sech zesummen di fir opzeraumen, an datt een dann doriwwer bericht, well dat awer Saache sinn, déi och an esou schlëmme Situatiounen Hoffnung ginn. Dat heescht, wierklech ëmmer am Konkrete kucken, wat si kleng Schrëtt, déi d'Leit zesumme ginn, fir. Esou schlëmm wéi et ass, awer e bësse besser ze maachen. Als Journalist reest ee jo op verschidde Plaze fir do op der Plaz Reporter ze sinn. Wat war Är spannendste Plaz, géift Dir soen, aus Ärer Reporter-Carrière? Jo, also ech muss soen, datt ech elo net perséinlech net esou vill reesen. Ech sinn e bësse gereest, mee mir konzentréieren eis beim Journal haaptsächlech op Lëtzebuerg bezunn Sujeten. Mee déi spannendst Plaz op där ech war, war am Senegal, eng Kéier op enger Presserees, wou ech den deemolege Wirtschaftsminister begleet hunn op eng Missioun, wou et ëm e Projet gaangen ass. Also et ass ëm e puer Projete gaang, déi Lëtzebuerg zesumme mam Senegal mécht, an dat war ganz spannend fir do, jo einfach enk ke ze gesinn wéi anescht d'Kultur ass a wéi Lëtzebuerg och do hëlleft fir verschidde Projete virun ze bréngen, zum Beispill am Kampf géint Aids an jo dat war spannend. An da soen ech Iech Merci Madame, Merci fir Är Zäit an Iech Merci fir d'Nolauschteren. Merci.